Rizviri zviri literal kungoti murume waRute ainzi Maloni, murume waOpa achinzi Kilioni, amwene vavo ndiNaume, tezvara vacho vainzi Elimeleki. Izvozvo zvandataura izvo zvaimuvhekisa aisangana chirungu chake chakabhenda oro rimwe zuva akabata bhaibheri kudai

Because I want you to receive your miracle. So I'll just preach for a few minutes so that I cannot waste time. Magaya, wewe uta magaya. Akati kuparidza ku waste time. akabvunzwa mubvunzo ndikabata gotsi nhai profeti sei musingabhabhatidze vanhu pano akati ndakakuudzai kudhara kuti pano hapasi pachechi pano paministry panoda kubhabhatidzwa tsvaga chechi yekunobhabhatidzwa izatite izvozvo pano tinospecializa nekudhilivha vanhu akayamwa akanwa waini mukapi yemhombwe amen saka ndinoda kubvunza mibvunzo iyi kuvanhu vekuphd muri kutopinda chechi izvezvi Pasina baptism. Haarizive Bhaibheri kana mbichana. Asi zviri nani zvekusaziva kwake Bhaibheri zviri nani. Kuti pauviri hwavo Emmanuel Makandiwa simba rachi naWalter Magaya. Ari wese ndiMakandiwa nekuti Makandiwa anobata Bhaibheri orimonya. uyu haarigona anobva angosiyana naro naye vadikani ari nani ndoupi anokusiya nenzara naanokupa poison nekuti ukazoona chikafu odya poison achidyike ane poison ada kutanga atodrenwa poison yake zvino ane nzara kungomuwana motomupa chi zvenyu chikafu saka ndichiti imano magandiwa is worse than magaya because he violates every scripture that he comes across
ndakatomira pano ndakasimba zvisikaiti rimwe zuva ndinotenda kuti mwari uchandipa mukana wokuonana varuma pachena kuna zudaiso Amen. Makariwana kupi vhangeri yamuri kuparidza? Iri Bhaibheri iri makandiwa. Ndokupa 5 minutes ndiparidzirewo. Indozokuparidzira. Anorasika papi? Chero disk rawawana uya naro. tikuudze nhema dziripo every disk yaanoparidza amen haleluya ah. ndinozvitaura nekuti ndidzo n'anga dzaroya harare zimbabwe yaroyewa

muno muharare muno population yevanhu vaenda kubfa nekubhd vashoma shoma kukovhirikwa henyu nekuona vanhu vakaukana panzvimbo one but population yemuharare munomuka harare i think inosvika kuma 3 million people izvezvi vanhu vaenda kuphd imo muharare havasvike 100 000 vanoenda kuphd havasvike musanyeperwe kuti eshime tiri kwakuine 300000 kunyepa yes inzira dzavo dzikuda kuvhiringidza brain dzevanhu dzikuda kuita makwikwi namani ndaita vanhu vakawanda kupfuura iweyo hakuna zvakadaro of those 100000 70 percent vavo they don't belong to his ministry yes. they are miracle hunters they belong to their own churches saka havana vanhu vakawanda vavainavo zvekuti vanhu vari kutotenda vhangeri yatiri kuparidza nemadhiski ari kubuda vari kutowanda kupfuura vanhu vari kuenda phd yes. its only kuti havasi kuungana panzvimbo one and intention yedu haisi kuti vanhu vabve kumachechi vayozoungana kwatiri kwete intention yedu yekuti vanhu vazive mwari wechokwadi vanhu vaite vana vamwari vari kwavari ikoko ada hake kuya idecision yake but what we are fighting for what we are standing these long hours for is for people to know a true gospel yes
that is our intention whether taita mari kana kuti hatina we don't care saka uchiona ndichiparidza handimbochinja vhangeri kuti muunze mari kana watogumbuka izvezvi uchida kuenda usina kubvisa mari enda nayo Amen.
We will never subvert the truth eh, eh, eh, with an intention to get a material gain. Yes. izvezvi ndikafa ndakaita zvandakaita izvi ndikazatenga kana trouse nyowani i am very satisfied amen because i know what it is to be out of this body mwari wakandipa nyasha ndinozviziva zviri kuberiko upenyu huno Yakambobuda munyama ini ndoziva. Kambobuda munyama dzungu rinopera. Unoita sober. Aita sober. Kore ndakaona sober. Utaka kore ta. Hapana hapana. Akomana akadzikamira akomana. Kubera akuna kubira uyu. Atoka mboti munhu anorwara chinzi achataura achadii. asi musi waanofa anonzi aita two hours azosungwa nemahandicraft achibowa ah! munhu anga achimesherwa bhanana ikirwa bhanana kuri bvonga bvonga roiswa supu kuti ritange kuyerera bhanana asi ngakuita noise yekunyaudza wadsa

ukabvaona kuperu unoita soba unoisa muhomwe kii yako wotodzikava wakabvaona kuti vanhu vachibva panhamo vanenge vari bhobho vanombokwana mbicha especially ukaita body viewing Munyasitanga ko upenyu una usi ndomono panapa hapana kure kwatiri kuenda uchinda agonya and hapasisinevo andei ndini akomana indofanira tamushenyi araramira ndiri mdasi right i must come to jesus ndonamata hapasi handinamata indiri mihedheni wakatarisa chitunha somucoffin otanga unyatsoti ina handina mari two days uchangobva kumarore kwakadyava ozotanga kungwara unokanganwa otanga va yacho ayi zvekuti imwe histiri yatiinayo nezvinhu zvisina nebasa rese

This man will start to come in your life zvekuti you are not changed. Unombozoti kune munhu wekuti kana asina kana sendi zvinooneka. Yes.
Kana kumira padhuze naye unenge uchitya kumutsika. Anenge ari serious zvekuti ndovhara munhu manje manje. Serious yacho inokuda Maisoti hapana kumira mushe. Akaisa 50 tonzwa kuti chiisei akomana. Nyika ino ndeyedu tsanga hapana kwatinoenda. mamudzo ake anokontrolewa nezviri muhomwe mako amen that's a sign yekuti you are not yet saved you are not yet born again amen tokandichudza vakomana ndofamba navo ende havazvibhilivhe vamwe vacho kuti ndinotozoziva kuti ndine mari kuti handina pamwe ndakuda kutenga ndatenga mabhara ndine mari ah, handina sori vama handina mari kana kuti ah, ndine 29 ndakuda kutotenga ndakambobata mari iti mwari wakanditengera kuti ndibate ndichiri mudiki kwazvo takaita maphysical operations wakwazi physical operation ndiri kubhengi kukora bz ndindewe in charge nematrange emari tichitengesa chikafu nemazimdhorai kuchiuya mari nyowani dziya tichishija tichidii ndiri mudiki zvekuti ndakatanga kuona kuti ah. and i think mwari wakandibatsira nekuti handina dzungu rimwe rakanyanyanyanya stereki am trying to blow my own horn but ndiri kuti i have got some experience yandinofunga kuti inofanira kubatsira mumwe munhu we don't get value by what we have yes. rather we give value to what comes into our lives Amen.
that is the secret and once this secret is being given unto you chimwe chiri kunzi vhangeri nevamwe unototi haisi vhangeri

The reason why we are allowed to accept these bogus doctrines sometimes it is because of lack of exposure. Mukatarisa zvaiitwa munguva yecolonialism kana kuti munguva yemaslave trade even kuamerica anenge ari the slave master kana kuti ainzi bas muno muzimbabwe zvaanoita anenge achipfeka hembe dzakapfuura dzenyu pakunaka achigara mimba yakanaka kupfuura yenyu achidriver motikari dzakanaka kupfuura dzenyu rimwe doro richitorambidzwa maafricans kunwa richinzi nderemabhunu bedzi mamwe mashops achinzi ndeevarungu bedzi mamwe mahotera achinzi ndeevarungu bedzi zvikoro zvichinzi ndevarungu they create a superiority complex kuti paanongomira pamberi pako murungu unobva watongoti yes incourse nekuti ukamutarisa in every way at every given level unoona kuti he is better than you kutangira paganda rake zvaakapfeka paanogara zvaanotaura zvaanofamba nazvo nezvaainazvo its a way yekushandisa nzira yekucoloniza vanhu kuti vaite belittled to submit to a higher authority Amen. and this is a system yaakushandiswa futi nen'anga dzatiinadzo anochinja kwekugara maigara naye kuchitungwiza anotama chop chop kwaakugara akuzikanwe amunei nako amubvunzo kusvika anongochinja kasikorosikoro kake amheno vaanongovharawo vasidisa munongomuona ane gl 63 amg akangomira pamberi pako akapfeka two buttons double breast Suit 3 piece 7000 suit iwe wakagara mucongregation pfungwa dzako hadzichatanga kurangarira kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi here kana kuti kwete wakuti ari kutaura chokwadi nekuda kwepefyume inodhura yaakazora already wasubmita akuita useless akuita nothing

Kuti ukamuona kuti "Ii, kana akamukamutsa munhu siye akadaro munhu wamwari "Ii, kana zveku- kwa- kwakukura kuona munhu adai a madhara madhara indakamira pano asi ndamandira munhu akafa akamuka ndakaparidzira vanhu vakafa vakamuka
amen yes yes ndakaparidzira vanhu vanga vakafa vakamuka amen and resurrection iyoyo musi waari kuuya ndiyo ichashanda kupfuura dzamuri kunzwa amen ndawese asina mwari akafa yes
katisimukei munongoenda mukamuona so achinge ari kuyerera mvura mamuonawo sei nhasi zvaanga akapfeka mamuonawo sei ini dai ndine hovhurosi izvezvi ndaigonotoya naye ndikaiparizana naye handina kana shungu nazvo zvekuti i don't dress to impress anyone ndakadzidza kuti shoko hariparidzwe richibva kunze kumunhu wekunze yeah. rinoparidzwa richibva kumunhu wemukadzi
tichadini kana tikaparidzirwa nemunhu ane bhurugwa rine chigamba haana trouse asi ane vhangeri tichadini are you telling me kuti tinofanira kuita miss that revelation that daily bread from our lord simply because tabatwa pfungwa nezvinoonekwa zvavanhu there's a crisis my brethren we have to unmask this war

uchaona kuti kana tichiparidza eventually we are talking about one thing jesus christ what only differs is mascriptures nemafacets akristu atiri kubata yes. but vhangeri chai chayo imwe chete zvekuti these messages we must continue to emphasize them ona peter achi ndakambokunyorerai zvakare ndakunyorerai zvakare ndakambokuudzai zvakare ndakukurangaridza why because people have a tendency to forget
vanhu vane tendency yekurivara vanoerekana vakugamuchira zvinhu zvisiri izvo zvisina kubva kuna mwari we are creating a movement yevanhu vanenge vachiti we don't tolerate a false gospel Amen.
kana mati mabva kuna mwari maakutaura a serious matter ndiyo yega nyaya ine eternal life inogona kubviwa nayo kana vanhu vakutama kubva panyika ino satitambisira nguva dzedu isu vamwe takiya misuwo tageza tine sipo dzatashandisa kugara panapa hakusi kushaya zvekuita tiudze zvinhu Kwazvo zvemwanakomana waMwari. Amen.
Hatirambidze vanhu kuparidza, hatiboti vanhu ngavauye tivavhete vozoparidza kwete. Chiri kuti vanhu ngavavhetwe neshoko raMwari. Vanhu ngavakomplaye neshoko raMwari. Vanhu ngavaite emanate from the word of God not to marginalize the word. Makutaura men's wisdom muchiti it's a revelation. The Bible says no scripture is unto private interpretation. Yes. kaungana pasi pemwacha moti maane chizaruko chorega kupinda chorega kukwana neshoko ramwari moti chiite special achiite special ireject revelation
It must conform to the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Izvo zvokaenda kumu ukasangana munhu aenda ku PhD mubvunze kuti ma, kwalonjwa mangani mafuta since PhD started to operate. Kwani mangani izvezvi ma anointing oil abuda from one person Maristband akatanga akaita thickness ye 5 mm 1 cm mamwe akora zvekusvika ku 3 cm the thicker the rubber the more the power kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko ramwari kwete kuti kutenda kunouya nefaith bracelet Kwane field president PhD vakabvisa pekunzwa shoko ramwara vakati kutenda kunouya nekupfeka zango mamwe mafuta akauya akapuwa zita rekunzi chibaba chacho akuzvaranawo mafuta zvakanga zvaiitika ndezvekuti kuufi kwakanga kwamu- kwamu- kwabuda mafuta ainzi the most powerful oil motozora makagara pasi umwe anodonha akafa magaya akati iye zvine izvi kuti ndikaunte zvaitwawo ndaakugadzira chibaba chacho vanhu vari pacompetition yekuburitsa mafuta Amen. wakaita judgment night anotonga usiku Jesu akaparidza judgment day makandiwa ari kutonga usiku. Muri kutonga chii? Hurombo. Nyaya yechitatu, vanoziva mutemo vanoziva kuti munhu akatongwa zvapera. Kana hurombo hwakatongwa pajudgment one Judgment do maakutonga chii futi urombo ihoho futi unoratidza kuti wakaita apiu urombo
zvina kana urombo wakaita apiu waakutongwa neacourt of a higher jurisdiction kana munhu akatongwa kumajastrit aiti apiu kumajastrit anoenda kuhigh court munhu akatongwa kuhigh court anoita apiu kusupreme court
zvinoapa jaji mumwe chete masessions ndiye ari kuwana Same criminal. Urombo iwowo ndiwo wavari kutonga. Unoda usiku hwese here urombo kuti utongwe? Ah. Chinonyangadza izvi. Amen. Dai vadikani regai ndikubvunzei. Vanhu vese vanorwara vakapora. Vanhu vese varovha vakawana mabasa. Vanhu vese vakagara muBorrowdale Brook, vanhu vese vakadriver maBentley nemaLamborghini. Kucharamba here kuine UFI? Da basa rayo ndere prosperity ka. Vanhu vese vakawana prosperity inoramba iripo here? inovharwa wakayapedza basi zvino mubvunzo wangu ndewekuti munozviziva here kuti acharwara mukomana iye ariye anoporesa varwere
yes
muchaita sei Kana uine hama inoenda kumashrines andareva usanyara kumuudza haikona kumboti kunamata kwakafanana ukatodaro watoo futi mwe kristu yes a child of god tells the people the truth jesu akati hatingabatidze mwenje tikauwandisa pasi pedemo mwenje ukabatidzwa unoenda pamusoro petafura kuti vanhu vese vaone imimi kana ndakupai shoko ramwari matova chiedza chenyika

Kana vari mai vako vaudze munoita munhu wechita chaamai Maria sei amai? Hatina boka rechita chaamai Maria muBhaibheri. Chakatanga rini? Baba Yosefa vamuri kutaura hatina kuvanzwa isu kuti vakamboatendawo Jesu achiparidza. Amen. How do you become munhu wechita chababa Yosefa? Un'anga hwamuri kuitiswa wamai vaudzi chokwadi da kuti mupone. Amen.
Ndosaka Jesu akasiya Isamaria mumaoko maJohn aiziva kuti vachapedzerana vachaudzwa chokwadi. Haleluya. Jesu akasiya ati after three days ndinomuka. Amai Maria vakaenda kuchechi vakanoita vanhu contribution konde konde. Musi waakamuka wakauya nekagubhu kemafuta. Vanhu vakakontributa kuti mafuta iwayo atengwe. Tsika yevaJudha kana munhu akafa ari munhu mukuru anovigwa mubako. Zuva rechitatu vanoenda kuguva kunozora mafuta pachitunha kekupedzesera kuti anyatsoora zvakanaka. Iye aiparidzira vanhu kuti ndichamuka nezuva retatu. Amai Maria havana kuzvinzwa, vakatoenda kuchechi kunotora mari. vakatenga mafuta kuti vazore pamafesi yake vakasvika amukwa hatina rekodhi yekuti vakadzosera mari kuchechi vakatsagada as usual vastupete vaka hamuna kumunzwa chindomu kana uchifunga kuti hachisi chokwadi ende unoverenga luke 24 ende unoverenga mark 16 zvirimo mai mariya vakaenda nemafuta kunozora paguva pafesi pake vakasvika munhamuka what a tragedy zvinoitwa nevanhu kana vasina kunzwa shoko ramwari pane pamunoburitsa mari Panenge pachida kutenda kuna Mwari. People contributed money so that Jesus may decompose when he said I'm going to resurrect. Amen.
Ndiye ari kunzi ndirevererei mukadzi iye. Izvezvi ndikasangana naMaria hapana chaanombondiudza. I have more things to tell her than she has to tell me. ukasangana mari rikudzoti akaipedzisira kuita wetai nemakore mangani izvo zvazviumbe faith mauizvo
mamba kumbarara iwa tingatotaura najohn anotiudza kuti in the way in the, in the beginning was the way the word was with god the word became flesh and it dwelt among brethren Maria haazvizive izvozvo, akatozotanga kuparidzirwa zvishoma nezvishoma naJohani. Zvino kune vanhu vanobhilonga kumukadzi akadai, chita chaMaria. In Vatican City in, in Rome, there is a church inonzi the church of mary of seven angels its a part of roman catholic church saint mary of seven angels unogona kuda munana kusvikira palevo yekuti uchauwana munana but uri a seal of distraction uri a seal of condemnation achakuitira mashura achakuitira munana sezvakaitwa nen'anga dzavo dzafara dzakakandawo tsvimbo dzikaita nyoka mwari aita munana the devil replicated the same miracle mwari achiporesa vanhu kusatana ari kuporesa mwari achipa vanhu marriage satana ari kupa vanhu marriage Mwari achipa vanhu mabasa sati aropa mabasa tichazviziva sei tinoenda pavhangeri
ndopatinoenda
hatisi kurambidza vanhu kuti vakomborerwe isu kwete mwari anokomborera vanhu ngavakomborerwe namwari but not to justify The legitimacy of a minister by reason of the works that he is doing. No, we go to his doctrine, we go to his message. This is not of God. Izvi zvichiparidzirana kudai yoso mweya inenge ichida kukuvhirikidza inobuda and what happens is paunobva panapa uri kuita semotikari iri kubva paservice station kungofamba a step away from this place yakunotanga kurijusika paunosvika paruwa unoona yakuti kotateng iyabva panapa iri hafu ndo zvakaita shoko ramwana unonopinda pabasa paunoshanda ukatarisa manager anoenda kushiraini ukatarisa supervisor anoenda kushiraini ukatarisa vanobika vanoenda kushiraini vanotsvaira vanoenda kushiraini ukapinda maoke ishiraini wakakombwa neshiraini dzega dzega Amen. Yes. Vanhu vakatanga kutaura zvaMwari so unenge uchanyarara kuti saka ndotangira papi? Unoomerwa so iworiwo une shoko unoomerwa. Amen. Ne ne rate yekurasika kwaita vanhu.
Yes.
Vamwe venyu zvinhu zvandikutaura zvamusitaurei? Makadi wakaradzika kunyemba. Alright, alright, alright. Now, muchazivai chokwadi pamberi apa otonyarara apo ngaudze manager kuti pa- pastor wenyu vakarasika unenge wamwana wamwari kana wakudaro Ah, makandiwa wenyu supervisor in'anga munhu wenyu aya magwara ende uchaona kuti hapana chinhu chinounza kristu into action in your life kupfuura tizaya yekudefenda vhangeri yayo amen otanga kuona manifestation yedzimwe nyasha dzausati waona muupenyu hwako ukangotanga bedzi kuve sensitive towards the gospel uchaona kuti even provision dzake dzako dzake muupenyu hwako dzichatanga kuonekwa amen ukaisa gospel imo hapi kwa ukaricherera hamuwirirani hadi izvo amen iyo ukanyatsorinzwa mushe mushe wakadzikama haricherereke vhangeri
unzwa jeremaya achiti harinyararike ndikada kunyarara mukanwa mumapfupa angu munenge makafigirwa moto haugoni kurinyarara Haleluya. Ndakaenda ku South Africa saka ndakuenda ndokubva ndakwira bhazi eh, paroad porter tasvika paroundabout pambudzi ndokubva conductor auya nemamwe macrew members vabereki inonzi ningi tisichienda nemi joburg okay unotinamati tikumbire kuti tiwane nyasha dzerwendo Pane anganamate here pakashaya akanamata? Iye ndiye akazonamata, akabvisa chikepisi chake akaisa muruoko. Saka akatanhiswa tsinzi iyo ina handina ndaitoparita foni yangu. Saka munhu ana ndakagara naye aitsinzi iyo achisvindura achinditarisa murume asi musatanist here? Ndofunga akatosvika kumba akati takwira nemusatanist. Panzi vangu vatsinzi inye haana. imajina kuti ini ndinamatiswe nahwindi wekombeni ndikumbire nyasha dzekufamba ndapambudza ndakwira kombi ndikabva kuglenora ndikapinda mutown bhazi rikasimuka rikasvika paraundabout ndopaakunzi tideedze mwari rafamba sei kubva paraundabout kubva paroundabout rafamba sei mukureva kuti hamudi mwari kubva paroundabout kusvika paroundabout Is that true? No. It is not true.
Munhu akamira pa bus stop kuti akuenda kubasa, motikari inotsauka ikamutsika akafa asina kukwira moto. Amen.
Kana muchiziva kuti we need protection from God, we don't need it when you think we need it. We need it always. Yes. Indaifambira basa reMwari Tainotsvaga kamera ari ndiye akanga anditi tsvagai kamera, ndiye akanga andituma ndobuda mumba ndozomusuma ndakurauda kuti chiuya itete tese kuya kuya aitai serious ipapa achitinga tinamati ari makondomu homwe ipapo Chiri kusaka anamate kutya kufa hakusi kuzivana naMwari. Amen. Never. I will never tolerate that. Sono ndaitaura nemwana wangu wachibva kucresh achiri ndadzidziswa Lord's Prayer akunamata aita our Father who art in heaven ndikati ndakuuya kuchikoro ikoko Ndinotaurira ticha venyu kuti handidi kuparidza dzidzisirwa mwana wangu heresi. Hamuna vhesi yakadaro muBhaibheri inoti our father who art in heaven. Hamuna. Chapter 6 verse 9 yaMatthew inoti our father which art in heaven. Yes. Saka akatoshama kuti baba wangu ndatadza chii? Tinonochava ikoko tinotaura navo kuti kwete kwete kwete. Itai zvechikoro zvaMwari siirei kwatiri. Unoda kuita basa risiri. Ndoda kuti ndinamate newe kuti Mwari ukuchengete akaisa esiu pauri. nekuti hausi kuzotorwa nasatani zvachose pajoni pamene pajoni chapter 10 anoti aiswa namwari muruoko rwangu hakuna anomubvuta you are never going to be taken away from the hands of the lord because you belong to christ